Ani Muktaar Abdallaa Muhammad jedhaniinin dhaladhe bilaada sharqiyyaa biyyoo karaa baata jedhan magaalaa biyyoottin dhaladhe amata kum tokkoo fi dhib sadihii fi saddeettamii sagalitti akka miilaadiitti kum tokkoo fi dhibba sagalii fi jahaatamatti eegasi abbaan kiyya gara biyyaa deebi'e biyya hommoona jedhamtu abbaa kiyya irratti quraan hoggaan Joollum'aan niin jammare, irratti niin qare haga juz'ii shanii ti. Eegasii immoo gartee san booda amat torba suni ka'eetiin bakka biraa dhaqee sheekha tokko irratti darasaa isaa ti isa irratti qara'e. Namni sun Sheekh Aliyyii Umar jedhaniini. isaa juzii kudhan irra qara'eetiin eegasii deeme sheekh aliyyii gadaa jedhanichi irrattiin qara'e ammallee san biraa deemeetiin sheekh ibraahim abdoo jedhanii ammoo darasaa abbaa kiyyaatii isarrattiin qara'e achirraa deemeetiin qur'aanni eessuma kiyya tokko jiraa sheekh ahmad liqii jedhanii tajwiida kana beekaa qur'aanni ati qaraatu kun tokkolleen hin tolle qur'aana bareeffadhu naan jeechiin ari'e Eegasi Sheh Aliyyii Ahmad biran dhaqe. Achirraayis hin taana jedhaniitiin deeme. Sheh Ahmad Hoomachoo biran dhaqe. Sheh Ahmad Hoomachoo darasaa Sheh Miikaa'ili isa birattiin Qur'aana tajwiidaa kana tolfadhe. Akkasittiin eegas booda achirraa deemeetiin Odoon achi jiruu qaariyaa ganda tokko galee Sheh Husseen Awwaaree jedhanii Rabbi rahmata haa godhuuf jara hundaafuu isarratti qara'ee Qur'aana fixee irra deebi'e. Eegasii Sheh Abdallaahi jedhaniitiin isarratti qara'ee sheekkan kun hundinuu lafzii Qur'aanaatiin irratti qara'e malee tajwiidallee waliin na qaraayisan taxbiiqa godhanii tartiilaa wajjiin rabbi isaanii haa araaramu eegas immoo gartee rabbiin jannata isaan haa naqu eegas booda ka'eetiin qurraa'a torban qara'ee sheekh muhammad manguddoo kaja'an irratti naahiyaa qur'aanaatiin isiniin dubbadha biyya makkaa keessatti waan qur'aanaatiin jalaa fixe jechuu fi walit dhaabe Ee darasaa Shee Alii Guraneeti inni. Eegasii Shee Ahmad Haafizaa irrattin qura'ee hanga qurra'a sadihi darasaa Haaji Alii Guranee ni beektanii Makkatti jidda teenye. Eegasii Sheekh Alii Hudeeyfii irrattin qara'ee Madiinatti

Waan Qur'aanaa akkasittin qara'ee zamana san keessatti Qur'aanni loosee kanatu jira. Hoggaa Qur'aana qaraane Qur'aana kana maal jedhanii loose'een biyya hin balleessinaa Qur'aana adari'e nuun jedhanii hoggaa kanarraa qaraane jee mee qara'aa jedhanii hoggaa qaraan hin taane itti deebi hin taane itti deebi odoo akkas jedhanuu bakka san geenye. Naahiyaa immoo gartee fiqiiti alhamdulillaahi

Abii Shujaa illee niin qara'e, Cumdata Saalik illee isarratti hin qara'e, odoon hin fixini sheeyni keenya sun aakhirame Sheekh Abdulkariim Roobaa ka jedhan. Eegasii achirraa deemnee gara Sheekh Umar Siree Luynaa, Sheekh Umar Muussaa jedhanii. Isaanirratti niin qara'e, Zubadi niin qara'e,

siree lunyaatittiin qara'ee eegasii immoo gartee tafsiiraniin qara'ee haaji yuusuf kotoraa irratti biyya kotoraati irratti eegasii achii hin deemee sheekh umar bushraa biran dhaqee isaan biratti minhaaji isirran deebi'ee xullaatii isirran deebi'ee maal jee sheeyni aboo akkasii miti isin warri biyya teenyaa kun qura'aanaan haffasdanii mee qura'aana kana haffaziyeen qura'aanatti na naqee qura'aana juzii sadiinan haffazee Dhugaan achirraa haffazee jiru sheeka tokkotu jira. Yaa boo namni Qur'aana haffaze Qur'aana malee waan biraan hin dhaqqabu. Ati ilmii tana bakkaan gahuu si yoyya Qur'aanatti deebita. Ilmii tana bakkaan gahi naan jedhe. Achirraa deemeetiin bakka biraa dhaqe eegasii isaan biraa deemeetiin isaan biratti maaliin qara'e Qur'aana juzii hanga sadii haffazeetiin eegasii hidaayaa qara'e.

Joohar Almaknuulillee nin qara'e, ta Balaaghaadha, Makhluufillee nin qara'e, Sharhii isiiti, Taqriira Boolaaqii ka jedhanillee nin qara'e, eegasii Sheekh Kamaal irrattillee nin qara'e, Sheekha bira. Ganama Sheekh Kamaal irraa qaraanee guyyaa Sheekha bira oolla. Sheekh Kamaal Anniyyaa jedhanii, darasaa Sheekh Abdurahmaan Awwaare'eeti. Sheekh Muhammad Sheekh Abdurahmaan irrallee ni qaraanee, nuuf muxaala Kabiira keenya, Sheekh Abdurahmaan Qaraaruu, Sheekh Muhammad Sheekh Abdurahmaan Qaraaruu ka amma wal eegii qubatanii qaraayisan san. Eegasii beelti jabduun takka ni dhufte, awwaaree irraa akka taanu dhabnee kaane, caffeetti sheeyni kun qubate, Sheekh Muhammad kun qubate, caffee amata tokko bira teenye.

Eegasii sheeyni keenya sunni dhibame Sheekh Muhammad Alaadiin ka'aniiti biyya san irraa biyya gooroo gadii deeman. Biyya san dhaqanii hawaalee zamana dheeraa dhibamanii ati gaa majlisa kiyya kana qullaan godhini taa'i qaraa'i si jedhan.

Hogguma kana aboo hadiisaatu dhufe hadiisa kana namni hin baratin nama meeshaa bitatee ooyruutti dhabe maan dhaqqabnee nuun jee sheeynummaan keenya rabbi rahmata haa godhuufi eegasii kaaneeti mufti haaji usmaan biranan dhaqe kagalamsooti isarratti haxxiinan qara'ee rasmiinan qara'ee mantiqarraa sharashummaa nan qara'ee shummaa mantiqaa sanii sharii isiiti wajjiin Rabbi isaanii haa araaramu, teessoo isaanii jannata Rabbi haa godhu. Eegasii achiin deemee Sheekh Jamaal Haaji Yusuf biran dhaqee Kotoratti achittiin isarratti arba'iina qara'ee, buluuqa illee niin qara'ee, riyaada illee niin qara'ee, beekuun illee niin qara'ee, eegasii naa mijatuu dhabeetiin achirraa ka'ee, Sheekhni Hoggaa san qubate Shee Aadam Caffee Shee Aadam Daadhiiti. Rabbi rahmata haa godhuufi isaan biran dhaqe. Isaan biratti arba'iina nan qara'e. Eegasii nan fixe. Nuti nama meeqaa nama saddeettama. Warra nahwiiti hundinuu. Eegasii buluuqa kana jammarra jenne. Buluuqa silaa jammarru kana nusni isaa dhume kitaabul bu'ii kan jedhamutti sharrakaa nu jee isheen. Aboo sheeka nuti nama mutadi'iti. Amma gartee lafaa kaanee jammarre hayyee warra bare kana wajjin nuun taatu jennee dinne nu saddeettammanuu eegasii torbaan tokkonii teenyee jammaruu dinneeti sheeni nu yaamee hiraata godhanii hojjaa nuu dhabanii warri isaanii rabbi rahmata haa godhuufi gatteenyee katabbii beeytu je'ee aboo gaafa disittiin idin erga eega diddanii takkaa shee huseen bira dhaqaa takkaa sheekha kiyya shee abdallaahi bira dhaqaa jee marhaba jennee katabnee asirraa horaa yaabbadhaa horaa dhaqa horaarraa dirree dhawaa bu'aa dirree dhawaarraa adaree yaabbadha adareerraa eegasii gaddeemaa maal jettanii biyya fadis ja'a biyya fadis ja'a hoggaasan karaan asiin baha jedhanii isin garsiisanii dhaqa shee huseen bira bobbaasaa dhaqa Takkaahuu Sheh Abdallaahi bira bareeda dhaqaa je'ee waraqaa nuu katabanii nu erganii kitaabni kiyya tokkolleen Abaa Daawuud achitti hin dhiise ganda Aliyoo Bul'ee kan je'anii achii naa fidaa je'anii marahbaa jenneet akkasitti achii yaane hoggaa biyya san dhaynu nuti nama saddeettama Hundi isaaniitu biyya san haroo jira, bishaan yaa'aan jiru, haroo tana diimtuu tana qeefara. Hoggaa buulootti nayneeti imaamaa tolfannee huccuu adaadii tanaan hoggaa wadda'anne huccuun qeefara garagalte. Hoggaa isiin garagalte jarri bismillaahi hoggaa ja'an nu nam lama malee Kolliin isaanii ganama kolliin karaa bu'an. Aboo nuti gaa ilmiif deemna hin deemnu jennee hafne naafi Sheekh Abdussamad obboleessa Sheekh Ahmad Muhammadar aana nu lamaantu hafee akkasi Sheekh Huseen birani teenyee zamana dheeraa achi turre arbaciin jammarre eegasii buluuqatti dabarre buluuqallee finnee Akkasumatti eegas booda tajriidii, riyaada, kana hunda fidne. Eega san booda duuba immoo Sheikh Hussein Haaji Zubeyrii kanarraa bobbaasaa san teenye kitaaba caqasuudhaan irra deddeebi'uudhaan harka galfanne gaa amma.

Hoggaa akkasi kana finne alhamdulillaahi eegasii aboo maal haa taanu eegasii tafsiira kana qaraana jenne shariika shee Huseen tokkootu jira shee Ahmad Aruusii jedhanii wahii tafsiira kanaan beekame shee Abdalla irraa fuudhe isa bira dhaynee Hoggaa isa bira dhaynu saahiba tafsiiri inni ni qaraanee tafsiira kana ni fidnee eegasii immoo gartee as deebine gara Sheeh Husseenitti. Eegasii immoo gartee teenyee kitaaba irra deddeebinee hoggaa jennu mee sheekha kana bira dhayna jennee sheekha bira dhaynee Sheeh Abdallaa Tuqoo Sheeh Abdallaa Umar jedhaniini inni kan beekame Sheeh Abdallaa Tuqooti. Maa Sheeh Abdallaa Tuqoo jedhaniin tokki siin ja'a tanaaf jedhaniini.

wanna bahaanii kana hundarra deddeebinee qaraanee hoggaa jenne gaa amma nasaa'ii jammaraa jedhanii nasaa'ii barbaannee ni dhabne aari'atti waan qaraanu akkam taana jenne boo kitaabuma jiru kanarra deebinaa mi'aaf jenne ammallee tirmizii ni barbaannee ni dhabne she'aamannuur tokko jira darasaa sheekaatii bira dhayne tirmizii ni arganne nuti nam saddeeti Duuba tokkicha kanatti nam saddeet nun gahu eessaa garra jennee odoo akkas jennuuti harbiin Sumaale'ee dhufte. Hoggaa dhuftee nama addaan baaftee majlisni hundi ni cufamee madaarisni hundi ni cufame kulliinuu amma gaa darsi qaraana jennee haawalutti ni dadhabne waa takkallee hoggaa tana hunda darsii dhabne aboo akkam taana.

tajwida ni qaraane toohida ni qaraane hisaaba ni qaraane ji'ograafiyaa ni qaraane hoggaa isiin tana findhee amata findhee ama tokko teenye diraasaa duuba gaa nu fatananii fatanaa sanitti darajaa gaarii mumtaaz argannee isii tana shahaadaa qabanneeti gara makkaatti qaddamnee hoggaa qaddamnu ni qeebalamne biyya su'uudii sanitti asii eegasii baane Asii gama baanee achumatti akkasitti qeebalamne, san duratti illee iqaamaa minhaa jedhanii ta mootummaan kenne Oromoodha. Isii san an arganne, isuma saniini seenne, isii san ta qiraati garagalchan ta amalaati isiin suni. Daara Alhadiisil Makkiyyaa seenne. Daara Alhadiisil Makkiyyaa amata jaha keessa teenyeeti finne eega siichiini kaanee daaral hadiisil madaniyya dabarre ama sadii keessani teenyee ni finne isiis eegasi sanawiyya dabarre ta kudha lamaa sanillee ama sadii keessani teenyee ni finne mumtaaza darajaa gaarii baanee

Eegasii na hidhanii duuba maal je'anii Al-Qaa'ida je'anii. Wajalas tuniin taa'ee sijinii keessa hammamiin ture ama tokkoo fi baatii takkaa fi bultii digdamii shaniin taa'e. Sijinii san keessattillee mana hidhaa san keessan nama ni barsiifne

eegasii na dhoorgan qaraahisuu maalifi inna allaha fawqal arshi jechuudhaan jee rabbiin arshii gubba jireennaan akkamitti akkana jedha rabbiin bakka hunda jira jedhanii sanii jedhan ammallee moolinni kun aadaadha malee ibaadaa mitiin jee ammallee hidhatuun hin ta'u warra gartee toohida hin qabnetti warra aqiidaa hin qabnetti ummiyyi khuraafiyyi suufiyyi nama aqiidaa hin qabne tokko wahakamuu

Anaa fi Sheikh Zabuuri qarasisuu hin taanii biyya tana keessa biyya balleessanii jedhan. Ilmaa fi abba adda baasanii jaarsii jaarsa adda baasanii hin ta'u jedhan. Yooni fi gartee gaa tadriisa dhiiftan malee yoo toohida dhiiftan malee toohida qulqulluu jettan kana hin taana jedhan. Eenyu namni kana jiru? Muhammad Sheekh Muhammad Aliyyii Taa'oo ja'anii Sheekh Muhammad Abdulqaadir ja'anii mufti ja'anii hoggaasanii wa Sheekh Umar Idiris ja'anii immoo gartee jarri kun hundinuu muftii ka ja'aniin jarri kun hundinuu jarri kun karaa isun ta'e je wa Sheekh Abdulqaadir fa ta'ulleen akkana je wa Sheekh

Lakki Aanaa Gubbaa Qorichaatti barbaadanii achii waa balleeyse hin taatu jedhan. Kaniin asii walaabaa bahe galamsootti. Asii na oofanii Aanaa Gubbaa Qorichaa na geessanii hidhaaniin taa'e guyyaa sadihee eegasii na baasanii duumammoo gartee gaa obboleeyyan islaama bahanii itti namni kun humaan qabu jedhanii wanni inni jedhe dhuga jedhanii qaadii ji'i obboleeyyan keenya ka islaamaa ji'i na baasani aanaa gubbaa qorichaa irraahi isaan bira torbaan tokkoniin taa'ee eegasiiniin deebi aanaa hamrootti nagaya tahee ta'a baasanirraa cinqiisanirraa ee obboleeyyan kiyya na ziyaaranii kakkaa sheekh Akka Sheekh Aliyyii Dawaa faan Sheekh Aliyyii Abdallaa akka Sheekh ammallee gartee ra'iisa keenya ka gartee dhimma Islaamaa eenyu maqaan boo? Sheekh Abbaas Ishee Ahma Toofi'ii jarri kun hundinuu na ziyaare hidhaanan bahee nan dhufe akkasumatti mallee duuba gaa eegas ni teenye zamana dheeraa qaraayisuu illee niin jammaree nagayaan odoo akkasitti teenyu rabbiin garagalii fidee garagalii ulamaa'a tana dura orma keenya biyya alaarraa kan ari'amee lammiin lammii gaachana jechaadha Namnii dura ol ka'u nuhi jedhanii numni ulama'aa wal gayee baddeessa wali qabamnee wal mariyannee tokko taanee lammii waa guurre bakka takkan hambifne wali qabamnee akkasitti maallaqa guddaa guurree garii kara mootummaa achi goree garii godina galchinee dhaqee mana dhibba afur jaarree dhibbi lama Harargee Bahaa, dhibbi lama Harargee Lixaa akkasitti ummata keenya qubsiifne. Eegasii wal quba qabaanna jennee walirra deemnee wal nazzamnee akkasitti teenye odoo akkas jennuu eegasii sababii saniin Rabbiin Majlisa Shuuraa fidee Majlisa Shuuraan kunis jijjiirama kana keessa Rabbiin nurra fide wahaabiirra nurra fide isii san qabannee akkasumatti obboleeyyan keenya ka dur wal quban qabne hunda wajjiin teenye akka gaaritti jalsaa goone gargaarsa ummata biyyaa baheetiin gargaarsa warra beelayeetiin kammoo gartee gaalolli biyyaa baaseen marraa meeqa marraa sadii mookkana hedduu dalagaa guddaa dalayne hanga ammaatti akkasumatti jirraa Balaa sanillee Rabbiin akkasin nurraa fixee zamana qaraanu san keessatti akka zamana kanaatti ifaanis hin jiru, huccuunis hin jirtu, maallaqni hin jiru, aboyadii shiringii sadii hin binneeti hidhannaa gaazni bitatuu hin dandeenyu, ejersa guyyaa kamisaa guyyaa jum'aa falanneeti kanatti tara taratti falannee halkan bobeesineetti qaraanaa bakka xaariyaa gallurraa Biyya fagoo faa deemneeti cinqii kanaa guddootu zamana san keessatti nurra dabre. Sheekkan keenya gaa akka Sheekh Abdurrahmaan Awwaaree, akka Sheekh Muhammad Alhaadii hedduu dhagaahee isaan hundaafuu amma dabranii Rabbi rahmata haa godhuufi, Rabbi jannata isaan haa seensisu. duuba gaa akkasitti as geenye rabbiin amma furmaata nuu fide biyya teenyallee biyya nagaa rabbi haa godhu obboleeyyan keenyallee haa akkuma nuti gartee cinqii irra baranne sanitti zamana duniyaan babal'atte kanallee baratee nu bira dabre rabbi nu haa godhu wal dhala boodaa kana hafiixa boo rabbi nu haa godhu seenaa tiyyaa asirrattiin isinii dhaaba assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu galatoomaa waan dhadhageeffattaniif Assalaamu.